ndinonzwa kubatikana nevabereki vanotorana baba namai kuenda kudiaspora nyamushi unowo mustudio mwedu hatina willow chips kuita nherera yona ingoma iri kurira iri pashi pezwi rangu iri kubva kuna willow chips ngoma inozwi nherera dzine vabereki
a 17 minutes to 3
ah, mwakaita wani ah, mukoma ah, willow chips aiwa ndinodakara mwakadini yenyu ndinozwa kudakara kunge ndinemwi mwambotishanyira kudai zuva ranyamushi kuri seiwo kwamabva aiwa kwandabva kuri nani ndinotooneniwo ndinodakara kudaiwo ndiri muno muzuva ranyamashi ah, ndinobonga mukoma ah, willow chips ah, muzuva ranyamushi tinoda kuti eh, timbozwa kuti unozwi willow chips ndianani kwaakabarirwa kwaakakurira right eh, unonzwi willow chips eh, wakabarirwa kuchiredzi akabarwa mugore ra 1984 uri musi wa 9 april mhm.
wakabarirwa kuchiredzi ah. akazokurira kwamumbe mhm. kwanyazvikari ndokwaanodai ari kugara zvine zviwilo chips ahoraiti ah, kwamumbe uh, panyazvikari payana ndizvo zvemene aha ndo pamunenge ndo pamuri kugara ndo pamunooneka mazuva anaya ndo pandawo apapo aha ndinozwa kudakara ngekudaro ndinokumbirawo kumbozwa mukoma willow chips chips uh, kuti uh, zita rekuti willow chips ndo zita renyu here uh, rekubarwa ndirona ha kana kuti zvakaema sei right ngendaa yezvaakuitwa izvi manje ndo paakubuda zitaro rakangoti nzvengeswe mbichana ngekuti remene mene ndinozwi wanda chipanga wanda chipanga asi ngenyaya yemushando uwu vaakutaiwa yemangoma iyi uri kubika machips zvikazaiwa kuna wanda ngatichiti wilo
akwayo pakubikwa machips zvinezvi zvonaka manje zvotapira azina rochichinja kuti wanda chipanga rochienda kuna wilo chips ngendaa yemachips anaya anotapira kudai ndinobonga ah, anowawira machips akona ane munyu wakanasa kurungwa zvakanaka vanodaro ah, ndinonzwa kudakara ngoma yekuti nherera dzine vabereki ndinoda kumbozwisisa kuti mwanga mweimboda kumboedza kureketa kuti kudini ngengoma ineyi ndiri kuona kuti ngoma ineyi yakazwi nherera dzine vabereki ya zvandandirida kuedza kuti nditsanangura apa pazviro zvakayama sekudai kana ndichiti nherera dzine vabereki mm -hmm. ndinenge ndeida kuedza kubata kuti kune vabereki vanobva vachiti vari kuenda kumabasa Aha. uye votorana vese tosiya vana vasingakwanisi kuti vangasara vachizvingwarira pamuzi vozwi ndivo vana vakasiyiwa pamuzi woone chi- chidangwe chine makore eh, se- se- eh, ngatiti 15 Aha. chiri kugara nehwana hwamai hwiri hutatu ndo chakaningira vana wavasariwe navo vabereki vari kujoni vana wavo veizviponera vega ndo matinozosangana neunherera hwavo vana wangu kuti kana pakazopinda sedambudziko rinonyanya kuti rizobuda pane unozi vana idzi dzamira senherera vabereki amene kuti tingati ngekutama ngokuti vakaenda veshe toti ngekutama kana kuti ngekuzoshayawo hanya nevavasiya vana vanosara vaitambudzika veionekwa ngevanhu vano vakagarisanawo navo dzataa nherera asi vabereki variyo orit orit saka ndo panobuda kuti nherera dzine vabereki inherera vana vanenge vakasara vega asi vakasara vasina vabereki vabereki pamweni vanenge vakaendawo kumushando kana kuti kuri kuri zveiparo vanange ndaa yemabasa kusiyana kwawo vana vosara vari vega zvondobuda zvaakuzoti inherera dzine vabereki ndinobonga ah, ndinobonga mukoma awilo ah, chips ah, ngekuzwa izvozvo ndinoda kuzwa inini mukoma awilo chips kuti mune dzima here mwakaroora here ya yeah mukoma ulo tips nganditi dzima iri ripo dzima iri ripo hino munozvibhalanzisa sei kuti zvemangoma nekumuzi zvinonasa kuenderana here muri kumbonasa kumbozvibhalanzisa sei bhalanzi yakona bhalanzi chikero pachikero apa ya zvengoma izvi zvazvinoita manje kana wazvida zvengoma izvi uine dzimai shuwa zviro zvinorema kuti uzwike kuti uri kuenda koita ngoma mhm. vasa vasikana sikuziva ngezvinoita ngoma vamweni vanofungidzirawo kuti ngoma dziya dziya idzi kana tichidziita dzine zvimweni zvatinei teindoita kungoma asi ngatisiye izvozvo ngatiyaiye kuti zvaari kumbotaura pangoma uri kumboreketa uri kumboita ngezvei mhm. so ngezvimweni zvefuti zvekuti ukagara nedzimai rako uiite ngoma rikazviyaiya kwazviri kubva nekwazviri kuenda ah, rinokona kutotaiwa baba dai maramba meidaro
ngendaa yekunaka kwazvo kuwawira kwazvo handiti mamboreketa ngendaa yekuti machips anaya akuwawira kunenge kwoita machips kunoku ah, dzimai rinokona kutoti mm, baba dai maramba meidini meienderera zvinenge zvakajeka ah, pakanaka ndinobonga ah, mukoma willo chips ngekuzwa izvozvo ndinoda kuzwa kuti music yenyu iri kugashirwa sei ngevanhu vanhu vari kuigashira sei music yenyu yamunoridzai ndingaitenga kudzipupurira eh. ndofunga vakatoyaiya zvinezvi mhm. aiwa neni ndiri kutotenda Mhm. ma tichiri tichiri kutanga aha zvaiite sekuti zviro zvemahala nemadzimai ramambobhuya rineri Mhm. aitomboita inga acharambidza asi ngekuti vakazoona kushingirira kwacho uye nezviri kugadzirwa zvacho vakati "Ah, nyika yoshe iyi yoti machips machips kubhuya kuti baba vari kubike zvinonaka aiwa zvakatindira kuguma nejoni Handiti ka? nekupikupi saka aiwa zviri kutambirika mm -hmm. ende ndiri kutenda vari kuramba vachitsigira vari kuramba vachiti aiwa endai mberi mhm. andinobonga mm -hmm. ngekuzwa izvozvo a muzuva ranyamushi pavemuganga fm pa 106.8 andina mukoma willow chips ando vatiri kumboita hurukuro navo mustudio mwedu pastendi number 11 mufezi 1 tiri mwachecheche ndinoda kumbosimudza ngoma inozwi nherera dzine vabereki mm -hmm.

ngoma kubva kuna mukoma uh, willo uh, chips ngoma inozwi nherera dzine vabereki uh, mukoma willo chips ndinoda kumbozwa inini kuti kurudziro Ah, mwakamboiona kuri wakamugwinyisa panyaya dzekuemba dzinedzi ndianani ya vakagwinyisa panyaya dzekuemba handingatoti ah, ndo ruzhinji mhm. iro rakazonga rakutodudze kuti aiwa iwo uri kuzi willow chips ndo vakatosimbisa vakapa zita ngekuzwa zvaazviri kuitika kana kuti vari kuzwa zviri kuitika mhm. saka ndo vakagwinyisa vari kuramba vechiti ngazvidaroo

ya ipapapa handichadi kuti muimbi ndoda kumboti vaimbi zvandoda kuti vaimbi mukatarisa musambo wandiri kuita mhm. e, musambo uyo ngeweculture so musambo weculture wakaitwa nga vakati wandei vatinoziva vakakutangira kunana thomas mapfumo toenda kunana e, vana oliver mtukudzi vaibatwa nekudaro vana mike mopu e, kusanganisa izvezvizvi tine vachitori mukati mawo vakafanana najapresa e, eh, ndo vaimbi vandofungidzira inini kuti kudai zviya zviya zvaikona kuti ndisanganiswe nawo andofunga music yangu inganasa kuchienda pandau Ah, ndinobonga mukoma willow chips ah, ngekuzwa ah, izvozvo ah, hino mune vamakamboshandawo navo here eh, vaimbi vane mukurumbira vaimbi eh, eh, vapa musoro mazuva anaya mune umwe here wamakamboshandawo naye pavaimbi vane mukurumbira ah, ipapo apa ndingada kunyepa ndingada kunyepa mhm.
ichitori shuwiro yekuti kudai aichitovapo kuti timboshandirawo naye mhm. eh. ah, ndinobonga ngekuzwa izvozvo mukoma ah, willow chips hapana ah, apa pane ngoma iri kubva kuna mukoma willow chips ngoma inozwi kwamusanditeera hatimboisimudza mumbozwa vateereri

ya inini zvandinoita pakunyora music yangu kana kuti nguva yandingati nguva yakanaka e, kana ndichigadzira music yangu iyi ndinonyanya kutoiita ndiri pabasa ndiine zvandiri kutoshanda right. ehe ndiine zvandiri kushanda ndinowanzo kudzaraidza ngekuembera mumwoyo kana mupfungwa mhm. ehe zvandiye ndichitofunga ipapo ndichitogadzira ndiri kutogadzira kazhinji ndokunotobudirira mumhanzi yangu saka ngoma dzinobuda mutori pamushando ngoma dzinobuda tichishanda ah, ndinobonga ngekuzwa izvozvo ah, mukoma ah, willow chips ah, mune zvitsva here zvamakabudisa zvine zvuno ah, kana kuti zvitsva ah, zviri kuda kubuda ah, mazuva anoteerana eh, pane zviri kuuya here tigare takasuka nzee ya yeah. e, ndiri kuti ruzhinji ngarugadzirire kuyaya damba refu riri kuuya e, damba refu rinonzi simba ndimi aiwa riri kutobikwa riri kutobikwa damba refu rinozi simba ndimi yeah. aha kuapa meiti simba ndimi ah, munenge meironza anani right handiti ndambobhuya kuti ndo vakati unotapira orit ehe inonge kuchiramba vakwe veidaro kwavakaita ndoramba hangu ndeikekeya saka ndo ndimwe munondipe simba ah, ndinonzwa kudakara kana miireketa kudaro mukoma hawilo chips

uh, ngoma dzenyu dzinedzi ya inini handisati ndaane mastudio akawanda hangu kubva pandakatanga kuita zvemumhanzi izvi ndichiri kungoshanda ngestudio imwe pandakatotangirawo kutoti ndapinda mustudio ndo mustudio mandichiri mandichitiro kurokhwedirana nhasi ndiri kushanda nestudio one allright allright eh. mhm.
inozwi kudini studio inestudio iyi ndiyo yavari kuzwa ruzhinji iri kuzi black roots studio okay black roots of studio inooneka kuri black roots studio pangadai hapamwene hapane umweni muembiwo uri kutonesekawo ngekutsikisa ngoma dzake aunokona kutozwawo kubva kuna mukoma willow chips ngendaa yekuti ndiri kuzwa kuti zvemene mene angoma dzinedzi dzakatsetseka ende dzakabaagadzirwa zvakanakanaka right black roots studio inooneka parimbi orit parimbi ende izvozvo ah, muchipinge muno muchipinge munoakomana here pachibunji apo eh.
ah, ndinobonga mukoma willow chips ange kuzwa izvozvo ah, ndingangoda kuziva kuti mukoma willow chips mune rimweni here basa ramunoshanda ah, kana kuti munongoita zvekuemba zvega

630 amwe imbobvunzawo kana kuti mune mubvunzo dzamunenge meidawo kumbozwa kuna mukoma willow chips kana kuti meida kuvagwinyisawo panda yemangoma inei panda yemimhanzi amunokona kundinyorera mwada apapo ngenjira yemasms messages kana kuti pawhatsapp angoma iri pashi pezwi rangu inozwi kwamusanditera hangoma iri kubva kuna mukoma willow chips

Eh, kubva pandakatanga kuita zvekuemba ndinotarisa kuti ndikada kuerenga kuti aa maalbhamu manganai eh, ndingati maalbhamu akukwana kuita mairi uye nedzimwewo ngoma dzandaemba akaita masingle single single single eh, ndiri kuedza kuti dzandaemba zvekuti ndaikwanisa kubudisa imwe kana mbiri saka aripo pari zvino andati ndakambotsikiswa ari maalbum ari kuerenga kuita mairi rechitatu ndo randagondesa kuti riri musinde iro horit uh, ah, saka uh, rekutanga rakona album rinozwi kudini uh, nerechipiri rakona mazina akona rit richiri pasinde ndiro iro rechipiri rine idzo dzamuri kuzwa dziri kurira iro ndiro nherera dzine vabereki e, albhamu rekutanga zvandakaita inini e, pakutanga pangu ndichirekodha music ndakanga ndisikarekodhi e, type muhlobo wemusic we iri kuya yeka iyi ndaimboita kamix ndichambotsvakoko kutengesa zita ndaimboto mhm. ndikamboita zimdance ndombobata gospel so inini nge semunhu wakakura wakabarwa akakura eiita zvengoma ndakazoona kuti aiwa rekai inini ndiite ngoma idzi ndichiba adziite maitire angu andakakura ndiita ngenda kuzimu dhanzi ino ah, nekugospel ndizvehe e, ndo pandakatosiya chi kuti ndizoita andakuti culture

Ah, muimbi uyu unobaimba ngoma dzinobanaka dzemene mene andiri kuona ah, mwadhi panapa pane mutereri wanyora mwadhi uri kuti ngoma dzavo ah, kwaidzino ah, tirangaridza pasi chigare uye kupona kwedu ah, kwechindau ah, mutereri ah, uri kureketa kudaro kwai eh, keep on mukoma awilo chips ah, kwai ndiri kuyayeya ah, mutereri unozwi um, mayanga digital ndo vatinyorera mwadhi nei veigwinyisa kudaro aiwa ndinobonga ndinobonga ndinobonga ngekugwinyisa kwavo mukoma aiwa ah. ndicharamba ndichiita zvavari kuda zvo ngokuti ndo zvandakatoti tsitsitsi ndizvo izvozvo aha eh.
ko mukoma willow chips ndinoda kuvhunza inini kuti ngoma dzenyu muri kudzitengesa ngenjira iri ndinoona kuti mazuva anaya piracy yati wandei kudarika mazuva ekare Ah, saka ah, muri kuibitawo sei nyaya yepiracy inei ah, ngoma dzenyu muri kudzitengesa ngenjira iri right pona apapo apo pachiri nedambudziko mbichana asi kuti ndinofunga kuti dambudziko iri taakuenda koripedza ngekuti kutanga isusu tichiita izvi takataiwa tisatanga kutengesa ngoma ngatingo rekodha ngoma taimburusa tizwe kuti zvinodairika here tochizotengesa ngoma saka paalbhamu iro ramuri kutozwa iro e, nherera dzine vabereki iro taingoshanda nestudio studio yedu vaitirikodha kwete kuti inini personal Aha. ndine akaundi yangu yandaitengesa nayo mm, music yangu Alright. kwete kwete ndandisati ndatotarisira izvozvo ndanga ndichitarisira kumboona kuti ndinoita zvinoda vanhu here kuti ndizoona kuvatengesera zvavari kuda saka ndiri kuchitarisa kuti aiwa ngoma dziri kudairika ndichachivhurawo Eh, kabhanga kekuti music ichiona kuchitengeseka handiti eh.
ah, ndino ndinobonga ngekuzwa izvozvo hatina ah, mukoma willow chips ah, mustudio mwedu pave muganga fm ngoma iri pachipezwi rangu ingoma inozwi ndiro yangu ngoma inobva kuna mukoma willow chips handimboisimudza amumboizwa vateereri

uh, uchamubhadhara uh, kwai ndini ambassador uh, dr uh, modern matanda uh, wemakonjana ambassador dr uh, modern matanda uh, vari kuti kwai rambai mweienderera mberi uh, nemangoma anaya kwai zviri kubaanakidza zvekuti apamberi uh, apo apeno hatiziwo aiwa ndinobonga ndinobonga ngezviroto zvakadaro ndo vari kundigwinyisa ndinobonga ah, ndo vanoita kuti machips ayana amamboronza ngezvawo awawirira ah, ngiri kuwawirira inini changu kungofutobhaya ndikazwa voti uri kuwanza munyu kana kuti toronga yotsonga ndinenasirisa nasirisa kuti ndisiye mhm. vapa nguva yakutaiwa zviri kuita saka ndinobonga hangu ngevari kuti zviri kuita pane zvevakatarisawo pamberi ndinobonga ah, ndinobonga mukoma willow chips ah, mukoma willow chips ah, mungambotipawo ere freestyle pamweni vamweni vanhu vayana vanenge veiti ah, mukoma willow chips vana vamureketero wavari kuita izwi ravo anezwi ravo rinozobuda pakuemba zvati siyanei zvinyi zviri kumboitika kana kuti vatumira munin'ina wavo kana kuti mukoma wavo kana kuti manager havateereri ndoda kuti munase kuziva kuti zvemene mene mustudio muno muti namukoma willow chips ah, mungatisiyira were freestyle vateereri vambozwa aiwa izvozvo ndiko kumushando aha Ndiko kumushando.
pindai nayo timbozwa
right e, freestyle yandinoda kupa apa ndoda kuti ndipe ye album ratakatarisana naro iyo aha album tati eh, riri kuuya manje manje rakanzi simba ndimi pane nziyo iripo ipapapo inonzi sango sango sango sango ya Shango.
shango pachindau Ah, ndo zvemene mene aha Zvemene. Mhm.
saka nziyo iyi tiri kuibata sekudai ndirimo musango ndofamba sahwenje vakomana ndati ndirimo musango kufamba sahwenje vasikana ini ndirimo musango kufamba sahwenje vakomana sango iwe sango iwe nditarire sango rangu sango sango iwe chimbo ndionewo sango ndiri munhu ane mhuri sango iwe nditarire sango ndati simba rangu ndiwe iwe unosimbisa kasambo rangu inga wakati uchapa wadzungaira neta ayo ah, ndinozwa kuti yei akomana here ngoma dzinedzika dzinobanakidza zvemene mene ende munobanasa kubaita ah, zvemene mene panapa pane ngoma panapa yakazi ah, jerry ngoma iyi yakazi jerry mukoma willow chips Mwanga mambofungei zvemene mene? M- Mwakambosungwa here? aya zvandakaita manje pangoma yakazi jeri Aha. e, iyambiro yambiro yandanga ndichipa kunyanya pa ngoma iri kuzi jeri tine vanun'una vedu naana mukoma vanoti vakaenda joni vari joni apeno dani makambozvionawo kuti obve joni vamweni vano

hei saka ndo pandaida kumbopa yambiro kune vanobvanga kubanze avo kuti aiwa hamunobvanga kubanze meiuya nezvipanga mozodai dai moti aiwa ndoda kubaya munhu ndichona aiwa handizvopi mhm. kwamunobvayo dangani zvine zveizwi zvino handizivi asi kuti munyika yedu yatirini ndo pandaipa yambiro yekuti aiwa kune jeri munomu zvinosungisa zvakanyanya zvakafanana nekuti tabveyo nemari dzedu makisimusi muya teidakara siyanei nemazera edu taakubata hwana hudodori kujeri mm -hmm. tauya tiri kunakirwa ngemari yedu yatabva nayo joni todhakwa mukadzi unotakwa ngokuti ticharangarire mapisisi atairya kana zvaitaibikirwa iyo wouya unono ukati garei garei hapane dzimwe ndaa dzinodhanisa mani kuzwa kuti kwai wakazochaya mukadzi ngokuti wakashaishe kubika handiti ka ah, munhu akashaishe kubika mukadzi wako ayo unombotobikawo wemene zudai wazvematamu mirai ndipo mukhombidza resipngandimboitinoita kudini zvinake ndaiite joni watogwinyisa rudo aiwa kuzoponda aiwa unosungwa Mhm. masungwa ndo paida kureketa kuedza kureketa jeri Ah, ndinobonga mukoma willow chips ange kuzwa kudaro ngoma dzenyu ah, dzinobakhombidza kuti ah, zvemene mene dzino dzinofundisa ingoma yekuti zv- ah, unenge weitamba yeirira asi kuti dzine zvadzinofundisa Ndozvo. Ah, ndinobonga ngandimbosimudza ngoma ineyi inozwi jeri

chinjira gadzelela chinjira iwe biweya iwewe mkoma ah, mukoma willow chips andinoda ah, kumbozwawo inini kuti ah, ngoma dzenyu idzi dzati dzaane mifananidzo here dzati dzaane mavhidhios here right
ngoma dzandiri kuita paalbum iri hadzina mavhidhiyo akareba dzingori nemavhidhiyo ayaya ekungokhomba kungoti uri kuemba apa ngouwu kungoti ungooneko asi zvandinoda kuimbisa kumafanzi ngezvekuti kubvira paalbhamu rona iro ratiri kuzwa rakanzi nherera dzine vaberekiro nealbhamu iro randiri kutaura riri kuuya iro iri albhamu rakanzi nherera dzine vabereki titori mubishi kugadzira mavhidhiyo aro akazara then tozochibatanidza nealbum iro kana razobuda raa kune vanhu ndofunga ndokuti mumhanzi inase kutambirika zvakanaka ngokuti zvandinoona ini kana shuwiro yangu e, mumhanzi auzwiki ngevane nzee vega kune vanhu vasina nzee asi vakangoona zvinobuda unokona kutozwa kupinda uri kuyaya ngenzee handitiingekuone zviri kuitika kuti okay kati ndozviri apo ndovanda vanhu vari muno vari kudai ena utokonawo kuchizotodaiwo soro kutopinda imwimwe munozwa handitika ngekuona ngekuona kubva pamifananidzo dzineka tinoda kuti titi kuzwa nekuona handiti saka ndinovimbisa mafanzi kuti aiwa rambai makatsigira rambai makandisimbisa mukaramba makandisimbisa ndine mavhidhiyo andichada kugadzira emhando zvekuti ah, kamusamba kwa ndaidi kuti tikagadzire zvamunoda sezvo ndii munosimbisa aha handinobonga ngekuzwa izvozvo mukoma willow chips

mukoma willow chips atinoda kumbozwawo mashoko enyu mashoko enyu ekupeisira ya mashoko angu ekupedzisira ndinoti ndinobonga vari kunditsigira ndinobonga vari munyika muno nevari kunze nekuti mafanzi ndiri kutambira mafanzi ari kunzvimbo dzakasiyana siyana ari kunyika dzakasiyana vari kuramba vachitaiwa kudai waramba uchidaro nyangwe haho usati waita weashira chewiri asi ndinobonga ngekuramba vachindisimbisa kwakadaro Ah, ndinobonga ah, mukoma ah, willow chips ah, nyamushi tanga tina ah, mukoma ah, willow ah, chips ah, mustudio ndinogonda kuti vateereri ah, mwazvizwira ah, veidzireketera ah, vega Ah, ngoma iri pashi pezwi rangu ingoma inozwi eh, ndinonyara ah, kubva kuna mukoma ah, willow chips